Mae diogelwch seicolegol yn golygu bod pobl, ond yn bwysicach, timau, yn teimlo fel pe baen nhw'n gallu cymryd risgiau, yn gallu mynegi syniadau a phryderon. Er eu bod nhw'n gallu codi llais pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le, a chyfaddef ei camgymeriadau, sy'n anodd iawn i rai. Mae'n bwysig iawn fod gennyf amgylchedd yn y gig lle gallwn ni ddysgu a gwella, a lle gallwn ni fyfyrio ar yr hyn rydyn ni wedi wneud yn dda, a phan mae pethau wedi mynd o'i le, Yr hyn rydyn ni wedi ddysgu o hynny, er mwyn i ni allu gwneud pethau'n well. Bydd hynny, ynddo'i hun, yn atal ac yn dileu gymaint o niwed â phosib. Felly, mewn perthynas â sut rydyn ni wedi bod yn ymgwneud yn y Felindre, mae'n amlochrog. Yn gyntaf, Rhaid i ni bennu'r amodau. Fel aelod o'r bwrdd, un o'r rheolau'r bwrdd sefydliad gig yw pennu amodau a diwylliant y sefydliad. Mae pawb yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd o ran y rheini sydd yn y swyddi uwch a sut rydych chi'n ymddwyn a sut rydych chi'n ymateb pan fydd pethau wedi mynd o'i le. Felly'r peth cynta' rydyn ni wedi gorfod ei wneud yw disgrifio beth yw diogelwch seicolegol. Beth mae hynny yn ei olygu i ni fel unigolion? Ac yn bwysig, beth mae hynny'n olygu i ni fel bwrdd? Ac felly sut, fel bwrdd, rydan ni'n pennu'r diwylliant a'r amgylchedd ar gyfer ein staff? Rydan ni wedyn wedi gorfod disgrifio hyn ar draws y sefydliad, gyda rheolwyr a'r timau cyfarwyddwyr adrannol. Rydych chi'n dechrau creu amodau y mae ein staff sy'n darparu gwasnaethau ar yr adegau mwyaf heriol ac o dan yr amgylchiadau mwyaf anodd wir yn teimlo fel pe baen nhw'n gallu cynnig awgrymiadau a syniadau. Ond mewn gwirionedd, pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le, maen nhw'n gallu cael sgwrs a chael eu cefnogi drwy'r dysgu ar gyfer hynny. Ac yn bwysicach, sut gallwn ni ledaenu'r dysgu hwnnw? Ie, ie, wir. Ie, diolch, Nick. Yym, wnaethoch chi sôn am ddiogelwch seicolegol fel un o'r agweddau allweddol yn fan'na. Felly, beth mae term o'r fath yn ei olygu i chi? Ac i'r Bwrdd yn Felindre, shwt ydych chi wedi egluro hynny? Achos mae'n gallu teimlo'n derm eitha dwys, yn dyw e? Mae'n gallu teimlo'n aneglur bron. Shwt dych chi wedi esbonio hynny i'ch timau? Yn bendant. A'r hyn rydyn ni'n ceisio ei wneud yw defnyddio enghreifftiau'n aml. Ond i mi, mae diogelwch seicolegol yn golygu bod pobl, ond yn bwysicach, timau, yn teimlo fel pe baen nhw'n gallu cymryd risgiau, yn gallu mynegi syniadau a phryderon. Er eu bod nhw'n gallu codi llais pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le, a chyfaddef eu camgymeriadau, sy'n anodd iawn i rai, a gwneud hynny i gyd heb ofni y bydd canlyniadau neu ganlyniadau negyddol yn ddilyn. Enghraifft rydw i am ei ddefnyddio yw cynnal ymchwiliad pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le. Rydw i'n nyrs, a rydw i eisiau gwneud y gwaith gorau bosib drwy'r amser, ond weithiau rydan ni'n gwneud camgymeriadau. A thrwy broses ymchwilio, efallai y bydd pobl yn teimlo eu bod nhw, fel unigolion, wedi cael y bai. Ac mai'r cwbl mae'r sefydliad yn ceisio ei wneud ydy rhoi y bai ar rywun yn hytrach na deall beth sydd wedi digwydd a sut mae dysgu o hyn a aeth o'i le, ac atal hynny rhag digwydd eto. Felly mae diogelwch seicolegol yn gofalu teimlo bod timau gyda'i gilydd yn gallu gwneud hynny, a'i bod yn gallu codi materion, gwneud awgrymiadau a chael sgwrs â rheolwr pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le. a theimlo nad ydyn nhw ddim yn mynd i gael eu beio'n unigol am hynny. Felly, ych chi wedi siarad am rai o'r timau sy'n rhan o'r Rhaglen Gydweithredol Gofal Diogel, allwch chi roi rhai enghreifftiau i ni o'r hyn mae'r timau wedi bod yn wneud, a shwt fath o brofiad mae fe wedi bod iddyn nhw, a pha effaith mae e wedi cael arnyn nhw? Wel, ar wahân i'r gwaith sefydliadol, rydyn ni wedi wneud o ran diogelwch seicolegol, rydyn ni wedi bod yn cynnal pedwar prosiect cyd-weithredol arall, dau o fewn Gwaed Cymru a dau o fewn y Gwasanaeth Canser, Gwasanaeth Canser Felindre. Mae'r timau wedi bod yn gweithio ar feysydd y gwnaethon ni eu nodi fel blaenoriaethau ansawdd i ni, Felly, fe welson nad oedd pethau cystal ag y gallan nhw fod, a felly, gadewch i ni weld beth allwn ni wneud i wella hynny. Rwy'n credu mai'r peth cyntaf i'w wneud yw rhoi'r cyfle i dimau feddwl am beth fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i ansawdd ein sefydliad a chanlyniadau ein rhoddwyr a'n cleifion. Felly, fe wnaethon ni bennu pedwar maes ar sail hynny, ac yna helpu ein tîm i feddwl am y pethau y mae angen i ni eu gwneud a fydd yn gwneud gwahaniaeth, ac nid dweud wrthyn nhw beth i'w wneud yn hyn o beth. Rydym wedi cael hyfforddwr gwella. yn gweithio gyda'r tîm, sy'n hynod bwysig, oherwydd rwy'n meddwl mai un o'r pwyntiau dysgu mwyaf ydy, dydan ni ddim wedi bod yn dda iawn gyda data a mesur. Felly, dyma ein pwynt dysgu. Rwy'n meddwl drwy gydol hyn, sef gwneud yn siŵr fod gennym ni linell sylfaen glir, ein bod yn gwybod beth rydyn ni'n mesur yn ei erbyn, Wedyn, fe allwn ni weld ydy'r ymyriadau a'r newidiadau rydyn ni wedi rhoi ar waith yn gwneud gwahaniaeth. Mae'r timau wedi chael hi'n anodd weithiau, os ydw i'n bod yn onest, o ran cael eu rhyddhau o'u dyletswyddau a chael digon o amser i wneud hyn. oherwydd mae'n brysur iawn. Mae heriau staffio yn y gig, ond mewn gwirionedd, mae'r holl brosiectau yn creu momentwm erbyn hyn. Ac rydyn ni wir yn dechrau gweld rhai gwahaniaethau a rhai newidiadau. I roi rhai enghreifftiau, mi gawson ni rai heriau gyda llinell gymorth triniaethau cemotherapi yn y gwasanaeth canser, ac roedden ni'n teimlo bod wirioneddol angen i ni edrych ar sut rydan ni am wneud pethau'n wahanol. Eto, heb unrhyw fai ar yr unigolion, mae'r hyn yn deillio o'r systemau a'r prosesau rydan ni'n gweithio o'u mewn. Ond hefyd, mae ein cleifion wedi newid. Mae'r triniaethau rydyn ni'n eu darparu i gleifion wedi newid. Maen nhw'n llawer mwy cymhleth. Mae'r sgil-effeithiau mae pobl yn eu cael yn wahanol. O ganlyniad, roedd angen i ni fwrw ymlaen â nifer o welliannau i fynd i'r afael â hyn. ac mae perchnogaeth o hyn ar lefel aml broffesiwn ac rydyn ni wedi gwneud nifer o newidiadau i'r gwasanaeth hwnnw'n barod. Rydyn ni am barhau â hyn y flwyddyn nesaf hefyd oherwydd mae gen i ni ragor o bethau i'w gwneud. Rwy'n credu bod pob un o'r pedwar prosiect wedi ennill momentwm. ac mae brwdfrydedd y tîm wedi tyfu drwy gydol y cyfnod. Y peth arall i'w gwneud yn llwyddiannus, a gwneud hyn ar sail aml broffesiwn, felly nid dim ond un grŵp proffesiynol sy'n bwysig. Mae'n ymwneud â sut rydyn ni'n edrych go iawn ar reolwyr, nyrsys, meddygon, Therapyddion, gwyddonwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd i geisio newid hyn.